I tēnei rārangi, kei te aro tātou ki ngā kōrero me ngā āhuatanga iti o roto i te kiriata nei a DC. Atlantis has always had a king. Now it needs something more. Nama 10, i ara ake i te nama 52 hou. He maha ngā āhua o Aquaman i roto i ngā tau, i te kitenga ōna i Super Friends ki tana tōaitanga i ngā tau 90. Ka hono ngā kaituhi o tana kiriata motuhake i te kiriata ki tana āhua i New 52. Hei tā te whakataerangatanga poto, ka ōrite ngā kōrero mō ōna mātua me ngā hoariri ki ngā kōmeke. Engari nā te mea e hanumi ana ngā kaituhi i ngā kōrero, pēnei ngā kōrero mō Mera, e kore e hāngai rawa atu ki tā ngā kaitautoko i pānui ai. Ahakoa te nui, te iti rānei o ngā hononga ki ngā kōmeke, He tuāpapa kaha. Nama iwa, ko Michael Beach te Black Manta. Who the hell are you?
Ki te kore ko Warner Bros kua tohua e Aquaman tētahi tokorua kaiwhakaari rerekē kua whakaari i te kiripuaki ōrite. I te kiriata, ko i a ia a Bill Mateen a David Cain, ā, ko Michael Beach a Jesse Cain. I ngā tau tōmua o 2000, tōna tikanga ko Beach te reo o Black Manta i Justice League Unlimited. Ka tīmata a Warner Bros ki te waihanga hōtaka Aquaman, ka unuhia e rātou te mana ki te hoariri rā. I te mutunga iho, i panonihia te ingoa o tā Beach whakaari hei Devil Ray, he ingoa pai motuhake. And Devil Ray?
Ready for action.
I feel stronger than ever. Ko te mea hātekehi i rite tonu te kitea o tā Beach Devil Ray ki ngā kaupeka maha, ā, kāore te hōtaka Aquaman i kitea ki te pouaka whakaata. Nama waru, he maha ngā tuhinga. He rerekē ngā kōwhiringa tuhituhi a te DC Extended Universe, heoi he rerekē rawa atu te ara tuhituhi o tēnei kiriata. Take a bucket of piss and call it Granny's peach tea. Na Warner Bros i kōwhiri tētahi tokorua hei tuhituhi i ētahi tuhinga Aquaman rerekē, Will Beall me Kurt Johnstad.
This is Sparta!
Kātahi ka tonoa a David Leslie Johnson McGoldrick, i whai wāhi ia ki ngā tuhinga The Walking Dead hei tuhi i tētahi anō hoki. Ko te tuhinga whakamutunga he mea tuhi e Beall, ā, i whakatikahia e Johnson McGoldrick.
That was the worst pep talk ever. Number whitu, te whakaahua rumaki wai. Welcome home.
Ahakoa tētahi wāhanga nui o ngā mahi kei raro i te moana, i maroke te taupuni mahi. I whakatau a James Wan me Mau Hānihi ngā kaiwhakaari me te whakataruna kei roto i te wai kia kaua rātou e mākū. Ka aro te hunga whakaraweke rorohiko ki ngā āhuatanga iti, pēnei i ngā makawe, nō rātou ka whakauru i te wai ki ngā mahi. Hei tā Jason Momoa, He ōrite te mātaki i te hanumitanga o ngā mahi me ngā whakaraweketanga rorohiko ki te noho ki tuarangi. He maha pea ngā rerekētanga i Aquaman me te Toā Papa, heoi anō i pukumahi rātou e tūturu ai a Atlantis. It would unite all our kingdoms above and below. Nama ono, te riri a Orm ki te tangata. The time has come
for Atlantis to rise again. Ko Orm, te Ocean Master, te parata o Aquaman, te hoariri matua i te kiriata. I ngā kōmeke New 52, ka pakanga rātou ko ana kaitautoko ki te ao. Hei tā te kaiwhakaari i a Orm, a Patrick Wilson, ka pakanga ia ki ngā tangata kia mutu tā rātou whakamate i te moana ki ngā parakino. Nā te mea i ngana te kiripuaki i roto i ngā kōmeke ki te turaki i ngā tāone i Amerika, ka whakapau kaha hoki te om ki te tiaki i te moana. Tino hāngai ana ngā whāinga a te hoariri nei, nō te DC Extended Universe, ki ā te tangata. E hiahia ana a om ki te whakaora i te ao, ahakoa pea te utu. Nama rima, te hononga tuarima a Won me Wilson. Ū tonu mai ki a Patrick Wilson, ka kōrerotia rāua ko te ringatohu ko James Won. I mahi tahi rāua i te kiriata whakawehi Insidious. Kātahi rāua ka mahi tahi mō te kiriata tuarua me ngā kiriata e rua o The Conjuring. Nāwai rā ka nui tō Wilson whakapono ki a ia, ka kotahi atu ia ki te kiriata Aquaman me te kore i pānui i te tuhinga nā te mea ko Won te ringatohu. Mēnā kāore anō koe kia pai ki a rāua mahi, kei te mahi tahi te ringatohu o Furious Seven me te Night Owl o Watchmen i tētahi kiriata tuahangata.
What happened to the American dream? Nama whā, ko Nicole Kidman tonu te aronga whakamua. He could unite our worlds one day. Ko Nicole Kidman te kaiwhakaari wahine tuatahi kua whiwhi ki tētahi Oscar. He āhua ohorere te kite i a ia hei Queen Atlanna i te mea ko tana kiriata tuahangata i mua i tēnei ko Batman

He's dead, but he beckons. E kore tātou e kite i tētahi tangata whai tohorā i Aquaman, he hononga pē tō a Harb ki a Orm i te hokinga o Aquaman ki te pakanga ki a ia. My brother has come from the surface to challenge me for the throne! Māna he ingoa pai nā tētahi i hanga. Nama rua. Hei aha ngā poihau kupu?

I came because I had no choice. Kia tūturu ngā kōrero i raro i te moana, ka kite pea tātou i ētahi ngaruoro i ngā waha o ngā kiripuaki. He pai ake te kore i whai wāhi atu o ngā mirumiru kōrero. Nama tahi. I whai a Juan i a Aquaman, kāore ko te Flash. Is this a bad time to bring up my blood sugar? Very hungry. Hei tā mātou i mua rā, he mōhio a James Wan ki ngā kiriata nekehanga maha. Heoi anō, i te taenga atu o te kiriata Flash, ki mua i tana aroaro, i tahuri kē ia ki a Atlantis. Nāna i kī i tētahi uiui, he pai ake ki a ia te kōkiri i tētahi kiriata me tētahi wāhi kāore anō kia kitea ki tētahi kiriata. He nui ake hoki te wāhi ki a ia hei whakanui i a Aquaman, tērā i te ū ki te kiripuaki Flash. Nā ngā mahi ringatohu i whakatau te kōwhiringa a Wan. E tika ana ērā āhuatanga mō Aquaman me DCEU i tēnei wā nei. In the wrong hands,
it would bring destruction. Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? Tirohia ēnei kiriata pai i WatchMojo Māori, ohaurutia kia kite i ngā kiriata hou ka puta i ā rā.